A ta chauh ka ni bungsarihna ziaktu Judy chhawk chhuak Brandon Lalduhzuala point of view Ka hmangaih nunna nei tawh lo tih hriat zet vawt vek chu ka awmah ka pawm bet a, police leh EMT member ho chuan min nghak reng mahse kaltir ka phal lo a ni. A hmui no chek thin kha a dang balh a, ka sawi vak vak pawn awmzia a awm lo. Ka hmangaih chuan min chhang duh tawh hauh lo. Tuna ka duh ber chu min nan khum leh bawrh bawrh se, min huat zia sui leh se ka duh tak zet. Misual tak ka ni, a duh lo chung ka ti lui a. A ruang ambulance chhungah an dah lut a, an in lam panin an tlanpui dawn a nih hmel. A nu ten chanchin engmah an la hre bawk si lo va, kha a bialpa hlui lak lak lo zet ruat fel avang vek kha a ni. Ka motor ah lutin kha pa awmna lamah khan ka tlan chhuak nghal a, A awmna ka thlen chuan a lo rui khawp mai. Ka hmuh rualin ka hnek pawp a, chhuat ta tluk tawh hnu pawh chuan a sam ah ṭhamin ka tung tho nawlh. Nangmah vang vek a ni. Kha a thuh kha sawi lo la chuan ka hmangaih ber ka chan hauh lo vang. Banga reh pahin ka ti ṭhawt a, eng ei sawi awm zia, thei leh thei lo a a tih chuan ka nem nasauh. Hmangaih zual i khawvelah awm ve tawh lo, i thil sawi vang vek kha a ni asin, ti pahin ka silai ka phawrh chhuak a, a lu ah ka tin zui nghal. Ti suh a thiam lo engmah a awm lo. Hmangaihzual i awri ka hriat chuan ka hawi vat. Princess nangmah i ni em? Tih pah a ka kuah chuan a lo ding mawl tawp. A taksa pawh chu a la huh dup mai. Engtin nge a nih theih? Hepa hi i hmuh lai ngeiin ka that ang, ka sawi tawh kha. Nangmah tina tu apiang chu ka that zel ang ka tih kha. Ka tih chuan a lu a thing a. Ni lo, ruat vel khan engmah tih sual a nei lo. Min tina tu chu nangmah i ni kha. Brandon, nangmah hian min tina zawk asin. A ti tuar a, a bialpa hlui awmna lam hawiin ka silai mu a zawh thleng chuan ka kap a. Tikhan a tha tawh em Princess, nangmah tina tu apiang chu ka that zel ang ka tih kha, ka tih chuan a nui sei a, ka awm lah chu a na em em leh nghal a, ka awmdawmin lei ah ka tlu hnawk a. Ka awmna lutuk chu ka thaw thei lo mai dawn. Tikhan i thi dawn a nih kha, nangmah hian a sin min ti na ber. Hmangaiin a tih chuan ka en chho a, a bula ruat fela ka thah zo chiah a ding chu mak ka ti tak zet. Hmangaihzual ka ta i ni tho tho ang, thei leh thei lovin ka ti a. Thih hnu piah lamah pawh i ta ka ni ngai lo vang, a tih hnu chuan ka awmna chu a thim riai riai a, ka harh kawk mai. Ka awmna hmun chu rum thim vek a ni. Ka awm ka dawm vang vang a, ka lung chu a phur ang tak zet. Ka mu mang, ka mu mang mai mai maw lo ni? A tak a ang tak zet. Ka mutna bul chu ka en a, a ruak huai mai. Tho chhuak vatin kawngka ka hawn hma chuan a rawn inhawng a, hmangaihzuali ngei mai chu a rawn lut a. A kutah lo vuan vatin a bangah ka nawr bet a. Brendon eng thil ngei tih? a ti sep. A kut pahnih chung lamah dahin a nghawngah ka fuap vang vang a, a rimtui tak zet. Kha thil ka mu mang mai mai a ni, kha thil kha ka mu mang mai mai a ni. Engtin nge a nih theih? Leilawn atang khan a zuang thla lo tihna maw? Hetah i awm, ka bulah i awm tiraw? ti pahin a nghawngah ka fawhchhun zawm a, Ka awm aw aw ka awm reng hi ka awm aw ka awm reng hi i tawp tawh theih ang em? Tal chhuah tum takin a ti a. Nichin khan khawngei kal ka ti hmuk. Van neih thlak takin thenawm khawveng ven thawn tur kan nei lo va, kan chhakah damdawiin a awm a ni mai a. Kan in a fal a, security an tha bawk, ka naute an rawn riak leh zeuh zeuh a ni mai. Tui en tur la turin ka chhuak lawk alawm aa ti sep a, a thusawi ngai pawimawh lem lovin a hmuiah ka fawp a, min chhang hauh lo, pawm nawlhin a ke ka kawngah ka kaw kherh tir a, khum lam panin ka pheipui leh nghal. Min chhang let rawh Princess, ka ti chang run a, a lu a lo thing nghut thung. Hmangaih zual, min tih thinrim tum suh, ka tih hnu pawh chuan a lu a la thing nghat a, a tha alawm tih pahin a underwear chhungah ka zen lut a, a lo tang nghal tun mai. Brendon, eng thil ngei tih? tih pah a thawh a tum chuan ka lo nam maw leh vat. Ka tih tur ka ti mai a ni Princess, ka kal tir ngai lovang che. Ka tih hnuah a kawr chu ka put thleh hrawk a, bra nen chiah a awm tawh. A sexy tak zet, hnuai lam pawn a lo hre reng khawp mai. Brendon, khawngain tawp rawh, a tih chuan ka ngaipui mawh lo. Ka theih lo maw? Ka theih khawp mai. I taksa pawi ka ta a nih hi. Tih pahin a bra hak lai chu phelhsakin ka peih thla a. A hnute lehlam chu ka hmuam nghal zat. Lehlam chu ka kut phakatin ka khalhsak a. Brendon, khawngaiin tawp rawh a tih pawh chuan ka tawp duh lo. A hnute chu ka hne dawk dawk a. Brendon, misual pa tawp rawh. I miziai chhuah ka rin loh avanga rawn riak ka ni asin. Ka chhungte awm se ka rawn riak hauh lo ang, i bula awm ai chuan thih ka duh zawk, a tih chuan ka mumang hre chhuak zawkin ka thlah ve vat a. Mangaii chu enin, Kha pa bulah khan min kalsan lo ang tih min tiam rawh, chuan nangmah inti na lo ang tih min tiam bawk rawh, ka tih chuan mak a tih hmel reuh khawp mai. Tiam duh lo ta chi la, a tih chuan nui sukin, I tana mi pawimawh tak tak te ho hi ka that a ni mai, a tih chuan min chhang tawh lo. Hmangaihzual i point of view. Brandon khawngaihin ka taksa a fawh kual reng chuan ka ti sep a, ka rilru chuan hepa sex hmanpui hi ka duh hauh lo. Mahse ka taksa erawh chuan a mamawh tak zet. Ka hmeichhiatna chu uar leh zualin a fawp a, khawngaihin ka lo ti sep. Engmaw tawp tura min duh chu princess, i duh ve tho tih ka hria alawm, in thlah dul rawh. A awpa tak mai chuan a rawn ti sup a, Brandon ka thei lo, ka taksa chu a control hneh tak zet. I chak tih ka hria a nia, a tui tak zet, tih pahin a aia uar leh zualin a fawp a, ka lo khur hlak hlak mai. Brandon rum dar dar pahin ka ti chhuak halh a, a rawn thu chhuakin min chhuk en run a. Shep chuan i tui tak zet Princess, i chhunga ka luh hun tur ka nghak hlel thuk deuhin ni chin aia ring leh zuala ka hming i lam hun tur. Tih pahin ka hmui a uar zetin a rawn fawp a, ka luah mai loh nan ka lo insum ṭang ṭang. Tui i inti ve tho em Princess, i tui tak zet! Tih pahin ka kut a rawn la a, a mipatna khawng urh mai min khawih tir chuan ka phu zawk thei. I hria em hmangaih min ti chak tak zet a ni. Tih pahin a kekawr te hak lai a phelh ta mai, ka meng kawk mai, a lian tak zet. Ka kut chu lain a mipatna khawng urh chu min khawih tir leh a, Brendon enge i A sawi zawh hma chuan tawng tawh lo turin min lo ti vat a, i kutin min tihsak vel a ka duh, ti rawh Princess, tih pahin ka bulah a rawn mu thla a, a bulah chuan tih ngaihna hre lo zetin ka thu ve reng. Hloh tur a awm lo a nia, i ka chhungah dah luh tur pawn ka la ti em lo che hi. I ka chhungah dah lut tur pawn ka la ti em lo che hi a mit siai zeuh pahin a ti a, a awmah min kuah bet thlawp mai. A mit patna chuan min do run bawk si a, a nuam lo tak zet. Lo mahil rawh, a tih hnuah tho chhuakin bathroom lam a pan a, zingah ni zungin min rawn chhun chuan phun hlakin puanin kan inkhuh tha sauh sauh a, nileng pawn ka mut peih ka ring. I harh tawh tih ka hria a nia, Princess, Brandon-a'n a tih chuan ka ngaihsak lo. Princess, a tih pawh chuan ka mit kal a chhing tlat a. Hmangaihzual, i thawh lo chuan nizan ang kha ka ti leh palang e, engtik lai paw'n kan inpei at reng a nia, a tih chuan tho rang tak ka ni. Tho rawh le, ka hruai ho ang che, intifai la, thil kan ei dawn nia aw, nizan khan kan mengrei si a, i chau ang, a tih hnuah min rawn fawp zeuhin Thawmhnaw dahna lamah a phei zui nghal a, Vawh in chu in rin ni a ni a, college pawh kan kal lo. Ka nu te an awm bawk si lo a, in lamah Brandon an min thlah a, kan in thlak hnuah thil ei turin kan chhuak leh nghal. Motor a kan tlan lai te chuan kan tawng lo ve ve. Rilṭam hle lo ila chuan ni lenga mut ka thlang zawk ngei ang. A phone a rawn rik chuan a ban vat a, Hello, aa ti hmuk mai. Lehlam ami chuan enge a sawi ka hre thei lo. Aw, aw le, in man tawh maw a that chu ka rawn thleng vat ang, a ti hnuah phone a dah leh nghal a, a thinrim hmel tak zet bawk. Steering nghet zetin a hum a, a thisenzang pawh a lang chiang khawp mai. Zawh duh viau mah ila ka hlau ve tho bawk sia. Thil ka neih hmain buaipui lawk tur ka nei a, min en lem lovin a ti a, aw le, ka lu buk nghut pahin ka ti ve sep. Rei deuh kan tlan hnuah in pakhat kawtah kan ding hlawl a, chu inchu la sak zawh loh a ni tih a hriat hle bawk. Brick chu in remzawm tawh mah se a la inping dang chiah lo. A kawtah motor ṭema zawng a lo ding ve a, ka chhungril a khur der der thei. Nuam lo ka ti ru tak zet. A motor ti dingin a chhuak zui nghal a, kei pawh ka chhuak ve vat. Min ngaithla rawh hmangaihzual ka sawi nawn tawh dawn lo a nia, ka bul hnaiah awm tlat ang che ti tura ka hrilh chin che chiah ti ang che i hrethiam em? a tih chuan aw buk nghat pahin ka ti sep a, ka kut rawn vuanin inchhungah chuan kan in zui lut a, a chhung chu rian ai takin a fel fai, kawngka bulah mipa pahnih an lo ding a, Brandon-a an hmuh chuan an bu nghut, Brandon-a pawn a lu a bu ve nghut a, an team ho tih dan a nih ka ring ve tawp, In chhungah chuan Karin aiin room a tam zui a, room pakhata kan luh dawn chuan mipa pahnih an lo ding leh a, mi an tam ka ti tawh lutuk, ka rilru in buaina kan tawh loh nan ka tawngtai mawlh mawlh bawk, ka rilru in buaina kan tawh loh nan ka tawngtai mawlh mawlh bawk, kan kal phei zel a, room pakhata kan luh dawn chuan kan ding leh rih a. Brendona lama ka tawlh nghai hret a, ka kut a rawn hmer nghet salh bawk. Brendon, pakhat chuan a rawn ti a, inchhunga kan lut chuan min lo en thup mai, pakhat pa lah chuan min la en duh em em leh nghal a. Brendona lama ka tawlh hnai leh hret a, ka bialnu hi khatei en reng chuan ka kaphlum vek ang chu, a ti vin deuh thawt. An hawisawn sap sap mai. Min rawn chhuk en run a, midangin khatian en che a, nuam loh i tih chuan min hrilh zel rawh, ka that zel ang a tih chuan ka bu nghut a, ka biang rawn khawiin min fawp vawng vawng a. Tha lutuk, mi in ngaizawng ka ti buai leh em? tih ri avang chuan kan inthlah vat. Tanpuii, zing i tho nuam maw, i hmai a na ṭhiam ṭhum em? Brandon-a'n a tih chuan a chhang lawk lo. Chuti lai room ah sawn an awm, ka phuar bet vek tawh, kan pahnih a kan ding min lo en pah in a ti sup a, min la duh lo hmel khawp mai. Brandon an min rawn fawh leh zeuh hnu ah, Hetah hian ka rawn let leh hma chu lo awm rawh chuan ka sawi kha hre reng la, a ti hnu ah Tanpuia rawn chhuah na room ah chuan an zui lut nghal a, Tanpuia chuan, Min la en reng. Brandon-a chu rawn chhuak leh in, Ka bialnu hi in kut hmawr pawh in khawih a nih chuan in chak lo khawp ang. Chuan in en dan a dik lo a, min hrilh a nih chuan in thi ang. A tih hnuah Tanpuia chu a lu a a beng fak mai. Lo lut rawh, a tih hnuah an in zui lut a. Brandon-a thusawi vang nge tumah chuan min en ngam der lo. A then in lehlam an hawi a, a then an thian te ni awm tak nen an ti ti thung. Brandon-a te room luna atanga aw rawn chhuak chu Brandon-a aw ngei a ni. Ka office ah lut in ka tan a thil hlu em em i ru chhuak ngam a maw? a ti thawt a, a thinrim tak zet tih ka hre thei. Rei deuh kan awm hnu chuan an rawn la chhuak mai lo, ka ning tawh tak zet. Kan awmna atanga chhuah vat vat hi ka chak. Room chhungah chuan ka vaih kual a, tukverh chhuah mai theihna awm ka hmuh chuan chhuak in ka hawi kual a, a mak reuh tak zet he in awm dan hi. Room a ka luh leh hnu lawkah silai kap ri ka hriat chuan ka phun a sa lutuk a, ka zuang awk mai. Rei vak lo ah Ben Dona room atanga rawn chhuak in ka lam a rawn pan nghal vat, Heng ho hian an en che em? Emaw an khawih che em? a tih chuan lu ka lo thing vat a, Thaw huai hmel a pu. In atanga kan chhuah hnu ah thil ei tur in kan chhuak a, ka awm a nuam thei der lo. Nga tinge Princess? tih pah in a cheeseburger chu a keih hlawk a, Engtin nge mi a thah hnu lawk ah engmah thling lo anga a ei theih zawk le, ka ei tha ve thei der lo. Ka ti lei tur thai neuh neuh in ka ri la tang vak lo va ka tih chuan a thutna nghenchhan chu a ngheng dawt a, a hma a bawng hnute chu a in khalh bawk. Nichina thil thleng vang kha a mi? a tih chuan ka en zawk a, ka thil ei tur leh leh in tlem te ka ei a, mi a a ni lo va a hrethiam ve tih ka hre mai. Princess ka that hauh lo a nia, chu bak ah hnathil a nia theihnghilh rawh, A tih chuan ka chhang tawh lo. Thil ka nei zawhah motor ah kan lut leh nghal a. Kan haw dawn a mi? Ka tih chuan aih a lo ti vat. A nih chuan khawnge kan kal dawn? Ka ti sep a. In a haw a mut a ni ka chak ber ni. Ka chhungte pawh vawin ah an lo haw dawn a, an lo tlan vel mek ang. Ngatinge min zawh? Ka bula awm i duh lo a mi? A mit sir a min rawn melh zeuh pahin a ti sup a, A chhahna chu i hria alawm, ka chhan kher che a ngai ami? Ka lo ti let ve vat. Rei deuh kan tlan hnuah MC kawtah motor a ti ding a, Hetah enge kan tih dawn? ka ti sep. I thawmhnaw tur kan nei anga, a dang pawh i duh duh, a tih chuan ka mamawh lo thuin ka lo chhang vat. Ka mal chungah hian lo thu teh, a tih chuan ka lu ka thing a, Hmangaihzual, rum deuha min melh pah a tih chuan ka thu ve leh ta nge nge a. A kut ka sam a, rawn luh rawn rul luh pahin a lamah min pawt hnai hrawk a, ka ta i ni a, i duh duh ka tih sakang che ka tih kha. Kei chuan thawmhnaw ka lei ve vak ngai lo, mahse nangman i lei ang, tih pahin ka nghawng a rawn fawp a, ka mit ka lo chhing deuh tawp. Ruatfel a lak atang min la bo a, ka mit men pah a ka tih chuan a mit meng rum ul nen kan in hmachhawn siah mai. Kha pa lak atanga ka la bo che hi lawm hle rawh Princess, party zana a sawi kha i hre tawh lo a mi? I then duh si lova a kawp che a tih kha. A thutiam zawng zawng kha dawt vek tihna a nih chu. A hmangaih thu a hrilh thin che kha. Kha pawh, Dawt tho, kei chu ka nihna ang tawpin ka lang a, dawt ka sawi vel hlei in em? a tih chuan a dik a ti ve tho. Ruatfela'n min kawp thu a sawi a nih kha. A kut zung puiin ka mittui tla chu a rawn ru a. A chang chuan thu dik tak. Kan sawi hian mi a tina zawk asin tih pahin a awm a min kuah bet a, min duh loh a ni maithei, mahse kei chuan dawt ka hrilh ve ngai lovang che, ka veng him tlat ang che hmangaihzual ka ta i ni a, ka naute i ni tihna tum che chu ka dah tha hmak hmak zel ang ka ti a ma che a tih hnuah ka hmuiah dam dupin a rawn fawp a, a uar telh telh bawk A sawi dik lo hauh lo, Ruatfela hian dawt min lo hrilh reng a, ka lo mawl tak zet a ni. Brendon-a hi haw hle mah ila, amazia dik tak a ti langa dawt a sawi ve lo tih ka hriat hian, Ruatfela ai chuan a tha fe zawk. Thaw tan zingah chuan peih lo zetin ka tho a, kar hmasa lam chu Brendon-a nen ka ninawm chawt ka ti mai. MC-a thawmhnaw min lei pui teuh hnuah min thla leh thlap a, in ka thlen hnu a ka chhungte an lo la haw lo kha ka lawm tak zet. College kal tura kan insiam sawn hnuah busin ka kal mai ang ti rilru neuh neuhin in atang ka chhuak a, pawna Brendon a lo ding reng ka hmuh chuan ka phu zawk mai. Morning Princess, nui sungin a lo ti a, ka melh rum leh tawh khawp mai. Zingkar atanga inhmuh chu ka peih lo asin le. Morning ka ti let ve sep a, a bulah kal hnaiin, Heta eng i rawn tih dawn Brendon? ka tih chuan min lo kuah vatin ka chhip a, a fawp vang vang a, E, ka thlah dawn che a ti sup. Bus in ka kal maithei alawm, i lo kal kher ka sawi zawh hma chuan ka lo kal a ngai lo a maw? Vawiin atang chuan college thleng ka thlah chiang a, ka lo lam leh thlap zel tawh ang che, ka rual zelin i kal tawh ang a tih chuan ka lo thaw hak a, a la hma bawk a, inhauh ka peih loh avangin ka aw ve tawp a. Kalsawn ka tum chuan ka banah a rawn vuan a, theihnghilh in neiin ka hria Princess a tih chuan mak ti zetin ka en reng a, motor hma lam seat kawngka chu hawngin lut rawh a ti sup a, ka lut ve vat, Ka biak peih loh em avangin ka mit ka chhing tlat a, a tlanchhuan hnu lawkah, I pawnfen hi a tawi mah mah lo maw? tih pahin ka mal a rawn khawih a, kekawr aia pawnfen fen nuam ka tih zawk avangin pawnfen pawh ka ngah mai. Tunge i nih ka pa i ni em ni? tih pahin a kut ka lo beng thla sawk a, ni ila chuan hetiang hi i feng hauh lovang, mipa dangin i mal an hmu i duh tihna a mi tih pahin min rawn en zawk a, College kan thlen chuan kan inbe tawh lo. Motor chu parking lot ah park lo chuan college kawtah a ding a. Midang pawh an tam leh tawh khawp mai. Chuan Brandon a thian dang te pawh a thian te a hmuh rual chuan Hetah hian lo awm rawh a ti hnuah motor atang a chhuak a. A thian te a be lai chu ka lo en reng. Min rawn en zeuhin a thian te chu thil a hrilh a. Min rawn en dan atang ka chanchin a sawi a ni tih ka hre mai. Chuan motor bula motor pakhat rawn in park ka hmuh chuan ka en vat a, motor atanga rawn chhuak chu ruat fel ang ngei a ni. A ni pawn min rawn en ve chiah a, kan in en ta ring a, a thiante'n an rawn koh tak ah chuan a phei ve vat a. Ruat fel ah chuan lung ngaih hmel deuh in min en a, mahse a rei lo, huatna bit meng a khat in min melh leh daih thung. Chutiang a min melh chu siawm ka ti. Amah chuan saw a mit meng sawn hmangaihna a khat in min melh thin kha a ni a, A bula a thiante dinna lam panin a phei a, ka la hmu phak reng thung. Engtin nge college kal pawh nuam ka tih tawh ang? Lo chhuak rawh le, Brandon-a'n tukverh atanga a rawn tih chuan ka en zawk mai. Ka bag lahin ka chhuak a, ka lut thei tawh angem, tlai ka duh lo a nia, ka tih chuan a sana a en zeuh. A buk nghut mai, a rilru a thlak leh hma a lu vat tumin ka inher a, mahse ka kal thui hman lo. Hmangaih zual, tawp rawh, a ti deuh thawt chuan ka ding ve chawt mai. Min koh ring bawk a, mi dang ho pawh chuan kan awmna lam an rawn hawi thap mai. Chumi zingah chuan Ruatfela thiante pawh an tel. Theihnghilh i nei, ngaihawm deuh a nui suk pahin a ti a. Amah zawk a dinna lamah rawn pheiin ka kawngah a rawn vuan a, a awmah min pawt bei thlawp mai. Eng thil ngei tih Brendon ka ti vin hlar a, Princess i kiss an hlek suh, ka in lamah hruaiin ka hrem palh ang che. Ka beng bulah a rawn ti thum dut a, ka nghawngah vuanin ka hmuiah a rawn fawp vawng vawng a, min thlah mai dawn a maw ka tih pawh chuan a la duh tawk mai lo. Ruatfela te awmna lam hawi zawng kherin min kuai her a, ka mawng a rawn tham chuan a kut ka lo beng thla sawk a, min thlah ve hram a ni. Rotfela chuan a hmu chiang khawp mai, I duh tawk thei tawh em? A dawt leh ah chuan heti lai ah hian sex min hmanpui ila duh hial ang chu, midang zawng zawng tan a ennawm chhuak hei chak viau a ni lawm ni? Tih pah a ka inherh chuan ka kawng ka kut ah rawn vuan in a lam ah min put let leh dawr a. Sopa chuan a chan ropui zia leh ka ta i nih zia ka ti lang mai chauh a nih hi, chuan sex chung chang ah kha chuan in lam ah kan pahnih chiah a hmuh theih in kan la ti dawn nia, ka ta chu tuman an hmuh ve ka phal lo, Ka beng bulah a rawn ti sup a, Ka tlai dawn ka kal, tih pa a ka inher chu ka mawngah a rawn la beng leh hram. Hawi let tawh lovin ka kal hmawk hmawk a, Ruatfela thiante chuan mak tih hmel zetin min lo en reng. Ruatfela erawh chuan min ten hmel tak zet. Ngaihsak lo hmel zet a lan tum hram hramin room lamah phei ka tum a, Brandon-a an class banah ka rawn la mang che Princess, Chuan, Kan tih zawh lo kha, kan tih chhunzawm dawn nia, a rawn tih lang lang chuan zak tak ka ni. Chak deuhin ka kal a, ka zak lutuk ringawt. Midang ho lah chu min kawkin an phun ser ser a, a thenin min khawngaih hmel zetin min en bawk. Class lak chhung chu rin ai takin a rei lo. Class lak chhung chu rin ai takin a rei lo. Mahse khawiah pawh kal ila min hmu tu apiang an inhrilh ru ser ser reng a. Mipa pawh an bang lo, nuam lo ka ti a, hriawm ka ti tak zet bawk. Room atanga chhuakin canteen lamah thil ei ka rilh ruk a, mahse chumi hma chuan ka locker a kal lawk ka duh. Ka thlen hnu rei vak loah Ruatfela a rawn phei ve a, a locker hi ka bul chiah a awm a, min ngaihsak lo hmel khawp mai. Min hmu lo der ni berin ka hria. Hey, Ruatfel i man tawh em, thil ei ila? a thianpa Sanga'n a rawn tih hnu lawkah Ruatfela bulah a thianpa Alex-a nen an rawn ding a. Hmane ka thil vel ka dah lawk mawle, Ruatfela'n a lo ti ve vat.